haleluya haleluya na mi xota nakambe vito ra matimba ra yesu amen namuntlha ni lava ku ya vulavula hi ku komisa ehenhleni ka nhlokomhaka leyi nge xana hikokwalaho ka yini mi ri va ripfumelo leritsongo kambe mi tivitana vakreste hi ya hlaya ka matthews 8 from verse 23 to 27 nhlokomhaka yi nge ta yesu loko a miyeta xidzedze loko a nghene ebyatsweni Vadyondzisiwa va yena va n'wi landza. Kutani ku pfuka xidzedze lexikulu elwandle. Byatse, byatso byi ko byi funengetiwa hi magandlati, kambe Yesu yena a etlela. Kutani va n'wi pfuxa va ku, Hosi, hi ponise ha lova. A ku ka vona, Hikwalaho ka yini mi ri ni vutoya ke, n'wina vanhu va ku pfumela lokuntsongo? Hiloko a yima a tshinya meho hi lwandle, kutani ku rhula lokukulu ku va kona. Vanhu va hlamala va ku, Munhu loyi i munhu muni xana, leswi mbeho ni lwandle swi n'wi yingisaka ke? So namuntlha laha hi nga hlaya kona, hi dyondza hi vadyondzisiwa lava a va famba na Yesu, lava a va dya na Yesu. Va te loko va nghena endzeni ka byatso va ri karhi va famba na Yesu, ku sungula timbeho, ku sungula ku sungula swidzedze, kutani va sungula ku yima va chuha, va pfuxa hosi va pfuxa hosi Yesu va ku, Hosi hi ponise! because they were not scared mara va riva leswaku kwala va nga kona va famba na yesu here's what the bible says yesu loko a pfuka a ku ka vona hikokwalaho ka yini mi ri vanhu va ripfumelo leritsongo ke in other words was trying to tell them ku mi famba na mina the messiah but still you don't believe that i will be there to save you hambiloko ni ri karhi ni tlele ni na matimba lama xikwembu xi nga ma chicha endzeni ka vutomi bya mina ivi makumu a pfuka a tshinya xidzedze xi miyela na namuntlha va koho vanhu lava va nghenaka ekereke lava pfumelaka xikwembu who are calling themselves christian va karhi va vitana vito ra hosi vusiku na nanhlikani mara loko timbeho ti fika ni loko swidzedze swi fika va sungula ku kanakana va sungula ku rhurhumela va sungula ku chuha forgetting that the bible says we do not walk by sight but we walk by faith va rivala ku hi nyikiwile vito ra matimba leri nga na matimba ehenhleni ka mavito hinkwawo leri nga vito ra hosi yesu every day wa khongela u ri xikwembu u ri u vitana mesaya ku ri u endla hinkwaswo nghena na kereke mara loko swidzedze swi fika you forget god's promises remember leswaku u fanekele u va na ripfumelo hikuva loko xidzedze se swi fika xi endla ku ri xi endla test endzeni ka vutomi bya wena that is your test ya ku komba ku yehe true believer loko u ri mupfumeri wa ntiyiso u fanekele u ringiwa eku tikombisa leswaku indeed you believe in christ mara loko wa ha ri na ku kanakana loko wa ha ri na ku chuha loko wa ha ri na ku vilela it shows and mean ku ri swi vula swa ku wehe vukreste lebyi wo va na byoho vito it's just a title to you you do not understand that a christian a true believer a true disciple of god does not walk by sight but they walk by faith i ripfumelo leri u fanekele u va na rona leri ri sheyikaku na nala a karhi a swi vona swa ku it looks like this thing is not promising but you will stand tall hi mhaka u na ripfumelo u ku i know my redeemer lives i vanhu lava lavekaka ku laveka vanhu Lava loko xidzedze xi fika va tirhisa vito ra matimba ra Yesu va miyeta xidzedze. Ku fana na Hosi Yesu, u lo tirhisana hi ripfumelo ra ku i na nyiko endzeni ka ye leyi nga nyikiwa hi Xikwembu. A ya vulavula ku a swi tiva ku hi Mesaya, lexi a xi vulavulaka xa endleka. Na hina hi nyikiwile matimba ya ku vulavula swilo swi endleka. Ku laveka true believers of God lava va nga ta yima loko swidzedze swi ri kona va ku, I know my Redeemer lives. i know my god never fails u teri eka pisalma 23 verse 4 hambiloko ndzi nga nghena exidziveni xa munyama eh, sorry hambiloko ni nga nghena enkoveni wa xinyama lexo chavisa a ndzi nga chavi na ku biha na kun'we hikuva u na mina he promised us And surely he will do it because u vurile swa ku hambiloko wo nghena enkoveni wa xinyama xo chavisa u ta nghena na hina a tlhela a vula a ku loko mi nghena swidziveni ndzi ta nghena na n'wina loko mi pela milambu ndzi ta pela na he promised to be with us he promised to never leave us no forsake us hambi ka pisalema 121 rito ra xikwembu ra vula leswaku a nga etleri muhlayisi wa moya hina a nga pfumeli na ku wena u rhetemuka mara loko se u vona nga ku lutsa balansi la ku rhetemuka you start to fear ku ri yo manjheni xikwembu xa mehe a xi nge tweli vusiwa forgetting that he said a nge pfumeli ni nga wona u ritemuka that is the god that we serve ku laveka munhu wa ripfumelo a nga vi wa ripfumelo leritsongo a nga va ripfumelo lera ra ku a pfumela ku xikwembu xi komara loko timheho na swidzedze swi fika a ri rhumela a nga swi swa ku ta chavela kwihi ku laveka munhu a swi tiva ku vuchavelo byi yele ka xikwembu e, e protection ya yena na covering ya yena yi le ka xikwembu ematimba ya yena ya ku hlula ya le ka xikwembu ntsena swi lava munhu loyi a tiyimiselaka loyi a khinsamaka mahlweni ka xikwembu a dedicata e swidzedze na timheho ta yena ka xikwembu a tlhela a pfumela because you can fast you can pray you can go to church but if you do not have faith it is nothing hikuwe a wu pfumeli ni ka swikhongelo leswi wena i swi endlaku Wa khongela yes mara a wu pfumeli leswaku xikwembu xi ta ku twa xi ta ku hlamula u pfumela ka ku va maybe u lava touch ya vafundhisi u swi tiva ku ri ke loko no khongeleriwa ekerekeni ya hina surely it will happen loko wo ya u ya khumbiwa kwini kwini swo boha swi ta endleka Ku- ku ri ku na vanhu lava va ku vele they just believe ku ri hi ku va ni ya kwini kwini swi ta endleka but you do not, you do not believe in the god that you are praying ku laveka ripfumelo vanhu lava a va ri na hosi Yesu Yesu endzeni ka ka ka ka ka xikepe lexi a va ri ndzeni ka xona mara hi ku a va na ripfumelo va ye va ya sungula ku chuha va sungula ku kanakana swi laveka munhu wa ripfumelo ra matimba a hi yena ni ya pfumela ka xikwembu leswaku xi kona eku ta hi hlulela na ku hi lwela minkarhi ya masiku hinkwawo amen and stay blessed